Merba, il-ħadd it-tajjeb, il-ħadd ta' xuter, eh? U temp it-tajjeb u koll, il-kulħadd. Aħna ta' xuter dejjem fix-xemx, fix-xita, bil-bart, bin-nida. Għax bħallum nażu suġġett u nippruvaw nibqgħu fuqu. Bravu.
Jew f'dal-każ taħtu. Xit-temp. Xem, xita u affarijiet hekk jekk ħanitkellmu fuq it-temp niġu taħtu sewwa. Kellna ġimgħa daqsxejn kiesħa, eh? Għalina xat-turisti kienet ġimgħa bellezza. Eh, għax kien hemm ix-xemx.
Ma jimxux bit-temperatura, ma jimxu bix-xemx. Eh, fil-fatt. Jekk ikun hemm ix-xemx, huma jaqbdu jaqilbu għas-sajf mal-ewwel. eh? Vera, għax tibda tara t-turisti biex xorts. Kollox, U fil-fatt fuq hekk sejjer niċċekkja ftit. Tunni ċans. Aħrab, aħrab. It-temperatura hija tmintax-il grad Celsiut, il feels like qed ngħidilkom jiena biex ilbiss il-ġakketta il-bard. Però mad-dawra hawn in-nies bix-shorts u allura ħa jkolli nistaqsihom kif joħorġu bix-shorts. How? How in shorts and t-shirt? We from Poland.
So for you this is? Normal, look, look, the skin is hot. Look, touch, Look at me in the jacket. Touch my hand. Very well.
Very hot, eh?
Ma non sentite freddo.

Five, Minus hekk, l-ieħor bit-t-shirt minn ħdejk. Insomma, tajt qalbi tajjeb. Aħna ma nistgħu qatt inkunu bħalhom u huma qatt ma jistgħu jkunu bħalna. U sa ftit ilu, l-unika mod kif stajt issegwi r-rapport tat-temp kien li ssegwi l-aħbarijiet għax imbagħad wara jidħol tar-rapport tat-temp. Imma llum hawn apps għal tal-apposta li mhux tal-jgħidulek it-temp imma jtuk dettal kbir. li kultant m'għandek bżonnu. Bħal xiex? Eżempju jien naf jgħidulek illum 30 grad Celsius, però feels like 45. Jew hemm ċans li fissa tgħid tagħmel xi ta' 25% imma ċans. Tagħmel jew mhux ħata. Jew joqogħdu jtuk l-ostrin air quality. Sa billi jgħidulek l-air quality kienet aħjar minn tal-bira. U inti qiegħed jiena qudiem van jar mid-diesel fwiċċek. Kien hemm żmien l-apport ta' temp kont tistenni għax kien ikun hemm Xi ħadd bla ħwejjeġ jagħmlu. Mela. Veru? Mela. U mara jew raġel? Mara, mara, mara.
X'raġel? Eh, għaliex raġel. U għaj, maża.
Eh, x'affarijiet daw. Ħanorik. Le, please, tajtlix, le.
Merħba, dan huwa ir-rapport ta' temp miġjub lilkom minn shooter. Kif qed taraw il-viżibilità hija waħda ċara ħafna. Mela, xaqaq l-iskrin qiegħed ejja Sander. Qed nistennew maltemp kbir fuq in-naħiet tal-Belt Valletta kif qed taraw. Il-Belt biss u meta da? E, kull darba li taqa' l-Parlament ikun hemm maltemp kbir. U mbagħad qed nistennew ukoll daqsxejn daħna kbira sħab tikraħ Fl-inħawi ta' Ħal Luqa, fejn il-barracks ara hawnhekk, għax issa talmu l-lezzjoni u qed jaħrquha mill-ewwel ħaġiġa. Allana xi waħda sanaħ ħaffe fejja. Mela, u mbagħad finalment sinjuri mnin morru fuq ħalaxa kif qed taraw hawnhekk kesħa kbira. Kesħa li jqumu lil isħab. Hemm fejn qod jien.
E, appuntu minn hemm ġejja l-kesħa. Sandi il-bes u ejja lura. Ejja lura.
Tara kif possibbli jagħmilha raġel? Insomma, sinjuri, mnaw ftit ieħor ġej l-Easter u hemmhekk għalija jiena u għall-qalba tas-sajf għax tibda tara l-kulħadd tiqaċċat. Għalhekk tħobbu l-Easter nittien. U inta xiex tmur l-Easter? Jiena koll il-bajt ta' tfal f'idejja, ta' ċokolata dawk il-bar kulħadd titina jiena nżommhom l-ma jkun titina l-bajt, titina l-bajt, titina l-bajt, titina l-bajt. Ejja, ringrazzja, għal darba jgħidu wara, Daniel għandu l-bajt.